Näme gyz, nämä aglaýaň? Aglamok-da goý. Ýa mekdepde ikili galdyň goý? Ýo, mekdepde hem ikili galamok. Onda aglama gyrja, seni eý görjek, tikip täzeje köýnek geýdirjek. Agasy sen ýalak bolaýsa gyz-a. Aladam ýok-da, gün dowamynda bar aladam nahar hem şu gün dowamynda. Çöreksuzy iýen-a, Şirinjan, çöreksuzy iýen-a.

A çorap iýip ýören bizi kowup goýbererler sen indi-de. Başlyk gelýänçä Ana düýnem torp bişirip durka bu taýda näme etdiň sen? Näme etdim? Öwrüp başlaýaň ony däne bolup. Ejem biz çalyşýa diýýä iki ýyl çalyşyp bolmaz awy. Otur käýerde çalyşýa diýilýär-ä. Goýsana şonda-da allamasana şu dogryny sözlesene. Waý men iki ýyllarda aýdylýan söz aýtdym-la gyz. Ejem iki ýyl çalyşmaz-a sen nähili men nähili. Çalyşanok-a biz ejem. Ejem käwagt sesimizi eşitse çalyşýar-a.

Ogul Mehriň ne goýsa goýsun. Ogul düýnki dört ýazmyşy ne maňa ogşady güler ýaly. Ýekeje ýerde çalaja şu dört bala çyksa mydyrt bolar, güpürt bolar meniň eşmersizim eşmersiz bir balyk gaýdyr ýaly. Boldumy? Düşündiňmi sen şuňa?

Maksat gerek, şo maksat ýeterin diýdi. Dogry, dogry, oňarýan Hoja Durkjan, oňarýan. Tüweleme oglan, bir mowyan, o dilekler başlyk jana, başlyk jan, başlyk jan, bunu nätmeli, muny näme etmeli, ýöri daşymda hozanap durup ýörler, hile gabyl eken aýt. Soň daşym, Nezip mula bir aş goja hyzmaty giňeltjek bu. Ana, ana, oňarýan. Giňeltjek-de, iki ýyldan öýlenip alaýyn. Şeýtsene, şeýtsene, gowy iş gider ýaly. Howwa, howwa, howwa, howwa.

Bäý, bäý, Hudaý goraday. Eý, taksyr gaýdan bolsa gowy bolardy. Aýtdym-a men saňa takside gaýdybereli diýip bir. Özüň daşa bäş manat jüýüňi urjak bolup, motor, motor diýip. Aý, sürmeme bilen okyň, motor sürüp bilerim. Sürmenmaý, men ýene motor sürýänem ýokdur, nätdim? Aý, hany kelläňdäki? O muň kellesine nirden düşüp ber o? Alo çaltrak. Gideli. Başlygym gözläp başlandyr. Baral çaltrak aşgana. Bir tizrak bir gaýdalo. Eýwa. Ýa-da. Berkräk ýap, ýapdan hem dogry ýoldan dur o. Alýo! Alýo! Howwa! Soýerişi! Buýurma! Buýurma kabul etýäs! Hawwa! Aşyk hoja hyzmat! Näme? Bir aýazbaba Garpamygam ugradaýmy? Bir sany garpamyk, kiçi garpamyk. Bir Aýaz baba bir garpamyk, bir ullakan tor, bir uly tor. Edil aýdylan wagt barar. Nirä diýdiňiz? Altyn ýyldyz dynç alyş merkezine sagat. Bolýa. Bolýa. Täze ýylyňyz gutly bolsun!

Aşk hoja hyzmat diňleýän Salam siziňem baýramyňyz gutly bolsun düşümli ýyl bolsun Parahat gaty şat gaty şat Oý meňňem adym Şeker. Ä? Näme diýýäňiz? Parahat dynç alyş merkezi? Waý, hälini aýtmalaň, kellämi agyrdyp dursuňyz. Şeý diýäýmel-ä siz. Waý, Aşyk hoja hyzmat diňleýä. Kabul etýän buýrugyňyzy aýdyň.